Magtymguly Pyragy gelse gerekdir. Gardaşlar, gün-günden beter bolupdyr. Ýyl-ýyldan bidgatlar gelse gerekdir. Hamr içen-u, zyna kylan jahanda belli meşhur bolup dursa gerekdir. Musulman gardaşlar, dönmäň bu ýoldan. Geçersiz syratdan inçedir gyllan. Deçjal geler diýrler birnäçe ýyldan, äleme bir gowga salsa gerekdir. Gözi birdir, gara geýmiş kaddyna. Garyp ýanar haramynyň oduna. Şam şerifu, Rumy, Mekge, Medine, Musulmanlar gaçyp dolsa gerekdir. Isa, Mäsi gelse, adyldyr, datdyr. Ýajuj, Mäjuj gelse, zulum, haýhatdyr. Gulagy ýer südrär, bir ýogyn zatdyr. Kap dagyn deşip, gelse gerekdir. Galam titrär, ýetimleriň zaryndan. Joşgun geçer aşyklaryň serinden. Gök öwrülip, daglar sarsar ýerinden. Ysrafyl suruny çalsa gerekdir. Derýalary gurarlar, suwlar çekiler. Aý, Gün hem tutular, ýyldyz döküler. Beýik daglar erär, ýer-gök ýykylar. Ýalňy Möwlam Özi galsa gerekdir. Ajal gelse, bendi hanymanydan, el üzer il-günden, şirin janyndan. Allanyň emrinden Hak permanyndan Ezraýyl öz janyn alsa gerekdir. Hakdan gaýry janly jandar galynmaz. Ysrafyl jan tabşyr, suram çalynmaz. Kyrk gün ýagmyr ýagar, ýer-gök bilinmez. Ýaňadan gögerip galsa gerekdir. Bir Ybragy. Hülle bile bezärler. Altyn, kümüş, gyzyl, ýaşyl düzerler. Dört perişde dirilibem gezerler. Muhammet gabryna gelse gerekdir. Seda çykar perişdäniň perinden. Lepbeý diýip turup geler ýerinden. Gabyr ýarylar, gum döküler serinden. Waý, ymmatym diýip galsa gerekdir. Köňül gaýga düşer magşar gamyndan. Hany ymmatym diýip sorar Eminden. Başyn seždä goýar, galmaz zeminden. Gal diýip Hakdan ylham bolsa gerekdir. Ysrafyl suguryny alar goluna. Gözün diker Kadyr Hakyň ýoluna. Şygyr seda çeker sagy-soluna. Jümle jandar jana gelse gerekdir. Asgyryşyp-asgyryşyp görden çykarlar. Turarlar. Asmana gözün dikerler. Buýurganşyp degre-daşa bakarlar, kyrk gün haýran bolup dursa gerekdir. Görerler, gurt-guşlar gaçmaz ýanyndan, derýalar gyzdyryp gelmiş şanyndan, her kimse öz söwdüginiň ýanyndan bile hemdem bolup gopsa gerekdir. Zybanyýa melekler gürzini tutmuş, terezi gurulmuş, gün nury gitmiş. At beren Pyragy müner, don yhsan etmiş. Dony hülle bolup gelse gerekdir. Beýik diwan gurlar, bir iş düzüler. Gün ýüzi çöwrüler, älem gyzylar. Beýniň çugur-çugur gaýnap syzylar, Beren nanyň saýa bolsa gerekdir. Fyrgun, Haman, Şeddad, niçe kapyrlar Ölüpdik diýip, haýran bolup durarlar, Bizi kim direltdi diýip sorarlar, Mükmin gullar jogap berse gerekdir. Şatlyklary Gaýgy bile dep bolar. Ot çakylar, gowgalar köp bolar. Ahyrynda ýüz ýigrimi sap bolar, on iki guruh edip sürse gerekdir. Bir guruhy hyndyr bolup gezerler, bir guruhy maýmyn bolup azarlar. Bir guruhy kör, ker bolup gezerler. Etmişi alnyna gelse gerekdir. Kimsäniň teninde ot-ýalyn oýnar. Kimsäniň agzynda gan, irin gaýnar. Amalsyz mollalar dillerin çeýnär. Ony Rebbim şeýle kylsa gerekdir. Kimse ot tammaly jöwrener öter, Kimsi mes bolup ýykylar ýatar, kimsäniň aýagy alnynda biter, başy bilen ýüwrük gelse gerekdir. On gat gyzgyn müşek düşer ornuna. Nowhageriň başy düşer burnuna, dili süýner, düşer, ýeter garnyna, amalyny çolaşyp galsa gerekdir. Mükmin perman bolar, kapyr içegser. Ner bugra bilekli ýylanlar towsar, Halaýyk aglaşar, permanda ýekser. Muhammet tuguny gursa gerekdir. Gorky düşer pygamberler janyna, Ogul gelmez atasynyň ýanyna. Muhammet başlaýyp mizan düýbüne, Ýaşyl alam gurup dursa gerekdir. Gujaklar, oglum diýip, Adam pygamber. Ybrahym halyl diýr, Eý, ýa Biribar! Musa, Isa aýdar, Ýaradan jepbar! Her kim özün diläp alsa gerekdir. Niçe pygamberler dogasy makbul. Ne sagyny tanyr, ne soluny ol. Başyn açyp aglar Muhammet Resul, Waý, ymmatym diýip dursa gerekdir. Halaýyklar sylmaz gözde ýaşyny, Tanyşar soraşmaz kowum gardaşyny. Meýdanda gurulan mizan başyny Ysrapyl tutuban dursa gerekdir. Kapyry bezärler ataş donuna, Sürerler, elterler dogzah ýanyna. Palanly gatyr dek bolup şanyna Bugra boýun möýler soksa gerekdir. Haraý diýr, ýetişmez kimse haraýy. Eşek dek aňňyryp dolýr saraýy. Iýmişi zäherdir, içgisi awuý. Ebedi zyndanda galsa gerekdir. Indi geldik, mükbin gullar nädermiş? Haýsy işe, haýsy ýola gidermiş? Muhammet hatyryna ýalkaw edermiş. Bilmeýänler muny bilse gerekdir. Mükbin gullar geçip giderler ýol dek, kimi ýyldyrym dek, kimisi ýel dek. Kimi ýüwrük at dek, kimisi sil dek, kimi uçar guş dek geçse gerekdir. Üç müň ýyllyk ýoldur, müňi çykyşdan, bir müňi henwardyr, müňi inişden, garadyr gijeden, ýiti gylyçdan, Kim gije gündizde geçse gerekdir. Kim on günde geçer, kimi bir aýda, kimi gulan ýaňly hyş-hyr saraýda. Kim bir ýylda geçer, kimi kyrk aýda, soňy bäş müň ýylda ötse gerekdir. Munça müň ýyl ganlar ýyglap geçensoň, Syrat köprüsinden aňry geçensoň, Köwser sakysyndan şerap içensoň, Ýigit goja bir ýaşa gelse gerekdir. Ýigitler ýaşyl täç goýar başynda. Ýusup jemalynda Isa ýaşynda. Dawudyň ornuna otuz bäşinde her kim öz söwdügin alsa gerekdir. Ýetmiş hülle geýip, tagta gonarlar. Zeberjet uýanda bir agy münerler. Ýerler, içerler, seýran kylarlar. Ölmez-ýitmez Dawudan galsa gerekdir. Ýetmiş hüýr gyz düşek düşer astyna, Ýetmiş hüýr gol gowşyr durar kastyna, Tuba agaç saýa salar üstüne, Hakyň jemalyny görse gerekdir. Dünýe, bu dünýe diýr ýatan serhoşlar, Ynanmaýan kapyr bolar gardaşlar. Magtymguly aýdar, Geler bu işler kyýamat gün gullar görse gerekdir.